o ũguo ciũire noguo nacio pickpocket ikoragwo irĩ nyingĩ bikibiki-rĩ nĩ igũkuĩka na mbaci na nĩguo ikĩrĩ nditũ ndiroiga bikibiki ĩĩ ndiroiga aici a mĩhuko nĩo moyo na kĩmonimoni pickpocket oo okay nĩ ndanyita rĩu rĩu thĩinĩ wa ngari ĩyo-rĩ ĩĩ

ũkĩte nyayobi kũgũra mĩithikiri ĩĩ tondũ o nĩ mamĩenda ma nĩguo ĩĩ rĩu mũithikiri ũcio rĩ ĩĩ atĩ wohereirwo igũrũ rĩa mĩrigo ĩkũrĩa igũrũ wa ngari no ũkĩingĩria ũceinĩ kũrĩa andũ makĩrĩ we aca nĩguo rĩu mũndũ ũcio warĩ wa mũithikiri rĩ ĩĩ andũ makĩiywo rĩ ĩĩ o nake rĩ ĩĩ ndagĩkuo mbeca iria atigĩtie ĩ rĩu ona tigiti ndarĩ Ĩ, ko ndagita gũkinya harĩ we rĩ ĩĩ agĩgĩa ca mbeca ciake kinya kamũhuko karĩa getagwo kabangwe ikĩaga na ikĩaga kaimana ĩĩ ingĩkorwo nĩ ikĩirwo rĩ angĩgĩciĩruta kũ na mũici nĩ ũyũ yacĩnirie mũrogi ĩĩ no anga ciarogiose tondũ rĩrĩ ĩĩ ndũreke ngũkũrekeria ndeto ĩno ũigue ũhoro njigue rĩrĩa mũndũ ũyũ wa baithikiri ecire mbeca ciaga biũ rĩ ĩĩ agĩkĩmanya harĩ na kĩng'ai thĩinĩ wa ngari ĩyo kĩng'ai nĩ gĩtũ ningĩ kĩng'ai nĩ kuga mũici na gĩikamba o nĩguo ĩĩ ageria kwĩra kondagita atoima na mbeca no anga kũigua ciaiywo rĩ ĩĩ kondagita ndang'ing'acũka aramwĩra ũrute mbeca kana ũkinye nja Ĩ, nĩguo makanga makoragwo mahana bunjo nyingĩ caki. Ĩĩ, rĩrĩa mũndũ ũcio onire atĩ hatirĩ itherũ nĩ ekumio nja na mĩithikiri yake-rĩ, Ĩ, ah, akĩra ikanga wĩke ũguo-ĩ, ĩ, ndutĩra mbombo ĩrĩ hau maithikiri igũrũ-ĩ, ĩ, na mbeca nĩ ikuoneka. nĩguo. Ikanga rĩkĩmwĩra mbombo-rĩ, Ĩ, ndingĩrĩha mbeca, nengera mbeca. mbombo rĩ eh arenda yake ĩhiya rĩa kũmĩendia ndigũkwĩra ĩ ĩĩ ndwambe ũtige oro ũguo ndũkũmenya ndeto cucainĩ nĩguo akĩra ikanga werĩ ndutĩra mbombo ĩyo ĩ Ĩĩ. na mbeca nĩ ikuoneka togũgĩkorwo akĩhithĩte imwe mbombo-inĩ ndaigua nawe ikanga rĩ Ĩĩ. rĩgĩkĩona handũ ha mambicano rĩ Ĩĩ. no kone ho akĩhicĩte mbeca rĩ Ĩĩ. reke rĩrĩa ndereba arũgamie ngari Ĩĩ. akĩrute mbombo Ĩĩ. Ndereba agĩkĩrũgama. ĩ ikanga rĩgĩkĩruta mbombo ĩ Ĩĩ. na rĩgĩkĩnengera mwene Nĩguo. mũndũ wa mbombo rĩ Ĩĩ. akiuga ngari ĩyo hingwo mĩrango tondũ mũndũ ũrĩa waiya mbeca ciake Thĩ kuma ngari-inĩ ĩyo arĩ muoyo ekorwo nĩ gũcokia mbeca icio. Egũkĩmũmenya nakĩ na mũici ndarĩ rũri? Wehorera tondũ rĩrĩ, Ĩĩ, cia marirũ ikirie kũrirũka. nĩguo. Akiuga rĩa mbere atĩrĩrĩ, Ĩĩ, eh, mũndũ ũrĩa woca mbeca ciakwa nete mĩtũkĩ ya mbere. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Ũguo nĩ kuuga mũndũ ũrĩa woya mbeca ciakwa-rĩ, Ĩĩ. nĩ arehe mbeca icio na ihenya na ĩyo nĩ first warning. Nĩguo. Akiuga rĩa kerĩ, mũndũ ũrĩa woca mbeca aete rĩa kerĩ. Nĩguo. Rĩa gatatũ akiuga atĩrĩrĩ, Ĩĩ. anĩrĩire mũno, Ĩĩ. mũndũ ũrĩa woya mbeca ciakwa na na arakĩaria na gĩikamba. Nĩguo. aete mbesa icio na ninamino bo ati uhoro ucio nianina nĩguo Ĩ, ĩ, ĩ. na rĩu ũguo-rĩ Eh, nĩ kuuga atĩa riu ti kuga na gĩikamba arauga atĩrĩrĩ Ĩ, nĩarĩkia rĩu nĩ hĩndĩ arenda kwambĩrĩria mandoindo mũndũ ũcio ndekuma hau we muoyo ĩ, ĩ, ĩ. tondũ arenda gwĩka atĩa na mbombo ĩno leule Eh. mundu uria woya mbecari ĩ ngithe ndagieterere wo- eu akionio magambo ĩ Eh, eterera uigue magambo riu nĩguo mundu uria akioya mbombo yake ĩ agikinya tari muithikiri arenda kuhuhira nĩguo akiaruka kuhuhira akiuga atiriri ĩ mundu uria waiya mbeca ciakwa ri aroimba tata kiura

Hĩ, ĩkaya rĩ ciawe kũiyĩte. rĩrĩa mũici ũcio onire tha yake no kũimba ĩraimba rĩ Ĩ, akĩona hai ĩno nĩ Tikwega. gũtũrĩka tigũkene. ĩ akiuga wa mũcee Ĩ, nĩ ba ndĩ haha ĩ Ĩ. na nĩ niĩ ngũigĩte mbeca ciaku ĩ Ĩ. na ciĩ haha ciothe reke ngũnengere

rĩu gũgũcoka gũthiĩ atĩa rĩrĩa aheanire indo ciothe-rĩ ĩĩ akĩũrio nĩ mũikamba atĩrĩrĩ ĩĩ nĩ ũkwenda ngũhuhũre kana ngũtige ũguo nĩgetha andũ mamenyage ũrĩ kĩng'ei mũici kaguarũ angĩtigwo ũguo-rĩ Eh, andũ mariugaga atongire tene ĩ tondũ itonga nĩcio ikoragwo na nda nene ndai mwene cia thĩna Ũũi. rĩu mũikamba ũcio-rĩ ĩĩ akĩrĩra mũno nĩguo akiuga ndakaiye cia mundu ungi yuraga ekiaga Eh, muikamba uria ri eh, akihingura mbombo iria eh. ikigamba Oho. o uria mbombo yahuhukaga ri Eh. noguo nda nayo yahuhukaga kai ucio agicomire nda riake Eh, no korwo nĩ niĩ ndoragio rĩ Eh. ingaugire ndekwo njikare ũguo ĩta itonga eh tuge andũ arĩa makoragwo na nda nene nĩ mũikamba ũkoragwo amahuhĩrĩte O nawe ndũgacoka kũmakia nĩyo yaku rĩngĩ. na nguona to kũrita we wethiĩ na kũnjaramba kaĩ ũgwĩciria atĩ mũndũ ũcio ndaiguaga ruo Ĩĩ. ningĩ-rĩ Ĩĩ. ndũmenyaga kũmaintaini nda ici citũ no ta kũmaintaini ngari ngũrũ na no nginya ũkorwo na gĩa kũrĩa na gĩa gũtigia gũkiugaga nĩ tũmeru kĩihuhagĩrwo weruke yaũ ndũrĩ hĩndĩ ũgũkorwo na nda ta ĩno Eh. ũcoke ũkorwo nĩ na kaburoti handũ nairobi ya rũgongo